na miamukela varondza vaingiseti ka nongonoko swa vutomi vito ni mina pas mundzovu i nongonoko hi khutazanako eku hi vulavula xikun'we mu hi nyika mavonele a n'wina a tirhisani email address nga wa pas ndlovu at gmail com ma kota ku hi tsalela kambe ka mi tirhisa whatsapp ka mi tirhisa nomboro yi nga wa 0774232478 ke mhaka yena nyamuhla tika ni nga languta hi swe ku tshoveliwa ke mavele na swi twa ku sweswi i karhi ku mun'wanyana ni mun'wanyana a nga tinkile a nga hoxile mbewu hansi hayi u kumeka a nga khomeki hi ntirho masin'wini eku hi tshovela mavele xifake hinkwaswo sweswi hi nga yi rimile kela va va nga byi kusetiwe hi tinyanyani ka va kumeka ka va tsema mavele o tsakama a yi tshika ni yi mukhutaza ku na ni swi sasekile eku mulani mufunungu la mavele lawa ma nga funungetele hi mahlanga lawaya a biwa hi moya eku a oma yi nga kumeki yi ka yi boleliwa hi mavele nkarhi wa hi kona wa ku yi tshovela masin'wini nakambe ka nkarhi wolowo ku tshovela i nkarhi kunani hi khomana hinkwenu ni vinyi ve ndhawu hi burisana xikun'we eku ku nga kumeki loyi a nge na ni mina homu ya mina na yi tshika ya masin'wini hikuva mina ni hetile wena kumbe ku hetile ku tshovela masin'wini ya wena swilo swi khutaziwaka ku u nyimela van'wanyani va heta ekuti tihomu tichasangula kudya mahlanga karumwe kungari kunani u sundela tihomu ta wena ti ya ta dya masin'wini evan'wanyani swi endleka kwalake ni vona ko swa vutomi ni mina phasi mi ndovhika hi khutazana eka rwalo awo ku tshovela eku i karhi ku hi khoma hi khomana hi va hi xikun'we eku hi kota kunani hi suselela hinkwaswo hi nga rimi le masin'wini hi nga siyeleli nakambe tshika ni tika nkarhi wa loko ku tazana ku hi nga tsutsumeli eku fambisa emavele ya hina kumbe ku xifaki xa hina hinkwaswo swi nga tshovela masin'wini eku swi tsutsumisa muchacheni hikuva muchacheni na swi twa sweswi vana va xikolo va pfulile ku ta pfumaleka ni swihlangi swi tshamela ku muchacheni swi twa va ka swi tsongohata egwazi hi fambaka hi lona ku tirha masin'wini a hi swi fakeni kwale emasin'wini hi tirha masin'wini

makota kambe ku endlisa ke youtube mu landzela e channel ngo pass mondlovu e youtube mu engisa nongonoko wa n'wina swa vutomi ni mina pass mondlovu kwala ke nongonoko swa vutomi ke sanseka ya mahlweni na nongonoko wa hina hi langutane ni lembe leli a i karhi wu kuna ni hi to vakela ku xavisa exifate kumbe ku mavele ya hina yi nga rima swilo kambe swo ku ha khutaziwa ku yi nga saleli i minhlangano i endliwaka ni vamurimisi loko mu twa ku na ni ka biwa simbi xiborhani kumbe ku kwihi kumbe ku wa ka nhlangano wa xikolweni minhlangano awe wa marimi murimisi hayi hi nga saleli nga ku na ni ha mina na ku yena hi tshika ndzima leya masin'wini ku ni tsema um kumbe ku va ni tsemile mavele ya mina a na ha olelangi hayi hi ta rhwalela nkarhi u tele a yi koteni ku tirhisana ni vamurimisi va hina hi vona va hi kombaka ndlela ye kahle hi ku xaviwa

lisimu kusuka ka jeff maluleke swi endleka kwala ke nongonoko swa vutomi vito ni mina pas mundlovu ika yi a siva misaka ya mahlweni ya nongonoko fikani ni kunani mina i karhi kambe wo kunani ha kutezana eku loko ku ri kunani ku ne lavaya va tsakela ku swi ku bubula lavaya va kona va tibyela kunani hayi hina hi va bubuli ku bubula i kheselo u nyikiwaka hi n'winyi we simu eku hayi mina se ni hetile a nghena masin'wini ka wu tshovela leswi swi nga sala swi endleka kwala ka ningonoko swa vutomi vito ni mina fasi mundlovu leswi swi tsika ni vona ni swona ni nga mi khomele varhandza va yingiseti ka ningonoko swa vutomi a yi hlangane ni kambe karhi yi tako hi ka yi mu a nyika a yi nongonoko wa n'wina swa vutomi chuchekani ku hi nyika mavonelo a n'wina matirhele a hina vito ni mina fasi mundlovu ka ni ku salana